לעילי נשמת האישה החשובה מרים רייזל בת ר' שלמה סופר אליהו השלם, א טייערע חשובע פרוי וואס האט זיך געמוטשעט פֿערצן יאר מיט די ביטערע מעשה לא עליני, ס'איז באקאנט אז מען זאגט נאך פונעם גראז זאגט מען נאך אז ער האט געהייסן אויף זיין מאמע'ס מצבה זאל מען שרייבן אז זי איז געווען זיבעצן אדער אַכצן יאר אן אלמנה. בשעת ווען א מענטש גייט דורך יסורים, ער גייט דורך צער, איז דאס די גרעסטע זיכוך וואס קען זיין, ווער רעדט נאך וואס זי האט עס גענומען מיט אזא מינע מינע פשיטא. איך האב גערעדט פאר א א איך מיין דריי פיר וואכן צוריק און מיר אויסגעקומען צו רעדן פון ידידי הרב החסיד רודף צדקה וחסד ר' שלמה פעדער זאל זיין געזונט, מען האט גערעדט מען האט גערעדט פון זיינע צדקות, מען האט גערעדט ווי ער געבט צו עסן אין אין אומאן, געט ער דארטן טויזענטער טויזענטער פארשענס טייט מען אויס א עסן וואס טוט זיך אפ און זענען דאך שכנים סיי ישיבה גדולה סיי ישיבה קטנה עס טוט זיך אפ יעדע וואך דא אויף זיין פלאץ ווי אידן קומען בחפץ לב שבתים דארטן פאר אלע מינע ארגענעזאציעס געט ער אוועק זיין מקום מיט אזא מין איבערגעגעבנקייט און יעדער אויב מען האט יעצט מיטגעהאלטן ווי ער האט מנדב געווען א פינף מיליאן דאלערדיגע פלאץ צו קענען געבן מאכן ביליגע חתונות. דאס איז אלעס א לעכטיג, דאס אלעס איז ווער ס'קען אביסל ר' שלמה זאל זיין געזונט קען זיין לעכטיגקייט, שטימט עס אריין מיט אים. אבער איך האב היינט געהערט א מעשה עס האט מיך זייער איבערגענומען איך וויל עס ארויסברענגען, עס שטייט מיט יעצט אין די דריי וואכן, שטייט אין ספר יצירה שטייט אז די חדשי תמוז און אב זענען קעגן די חדשי אנעים, אזניים, כמובן תמוז איז זיכער קעגן די קעגן די אנעים, האט מיר איינער געזאגט א מורא'דיגע זאך, און איך וויל ארויסברענגען לשבח טאקע פון וויליאמסבורג, פון א איד וואס וואוינט אין וויליאמסבורג און פון וויליאמסבורג אליינס, ר' שלמה וואוינט אויף טעפי ביי א פארק, אז איך האב נישט קיין טעות, עפעס טעפי דארטן בערך, דארט איז דא א גרויס א פארק, וואס דארטן פלעגט רחמנא לצלן וואס פלעגט זיך אפטון דארטן א זומער דער אייבערשטער שומר און מציל זיין, איז ר' שלמה געגאנגען. ער האט אריינגעקאלט אין די פארק צו אין די סיטי, איך ווייס נישט ווי דאס איז געווען, און האט אפגעדינגען דעם פלאץ פאר זיך, כאילו ער גייט מאכן עפעס אן אווענט, פאר צוויי חדשים. איך מיין דאס קאסט דאס קאסט אסאך געלט, אזוי מיין איך, דאס אפצודינגען, ער האט עס אפגעדינגען, צוגעשפארט, צוגעשפארט אדער עס איז געווארן זיין זיין פלאץ, ס'איז כדי ס'זאל קענען זיין שמירת עיניים. קינדער גייען דארטן דורך, די וואס זענען נישט אין קעמפ גייען דארטן דורך, די וואס זענען שוין געגאנגען אין קאנטרי גייען דארטן דורך, ס'איז אין אין וויליאמסבורג אין הארצן פון וויליאמסבורג, מיט דעם וואס עס וועט זוכה געווען צו זיין מיר זאך צו קענען אפהיטן די אויגן פון אידישע קינדערלעך אין די חדשים, דאס איז א עקסטערע דאס איז א עקסטערע זכות, ס'האט מיך דערמאנט דער האט דערמאנט פאר אפאר וואכן צוריק, פאר אפאר חדשים צוריק האב איך דערמאנט וואס קדם האט געטוהן דארטן אויפן אויפן ניין. און וואס מ'האט געהאט אראפגעלייגט אזא ריזיגע בילבאורד און געצאלט א האלב מיליאן דאלער צו קענען טוישן א בילבאורד, אידן לאזן זיך צאלן אזאלעכע געלטער אז אידישע קינדער זאלן זיך קענען דינען מיט די נסיונות, הענדלען די נסיונות, דער שעפער זעכער העלפן זעכער באצאלן דאס וואס מ'טוט, די אלע גוטע זאכן און זען אז ס'זאל קיינמאל גארנישט פעלן פאר רבי שלמה, ער זאל האבן כל מילי דמיטב, זיסע לעכטיגע קינדערלעך און די חובזי דעת המניחים. די מדרש זאגט אז פון דעם פסוק אין מקנה רב הוילע בני ריבן און בני גד איז דא א מורא'דיגע לימוד וואס מען דארף זיך ארויסלערנען דערויף. זאגט דער מדרש אזוי, דער אייבערשטער געבן שלש מתנות נבריא בעולם, זכה באחת, טאמער האסטו זוכה געווען אין אחת, נטל חמדת כל העולם, נעמט עס אוועק אלע גליסטענישן אין די גאנצע וועלט, זכה בחכמה, זכה בכל, אויב ביסטו זוכה אין חכמה ביסטו זוכה אין צו אלעם, זכה בגבירה, זכה בכל, זכה בעושר, זכה בכל. איי מעסיי? ווען האסטו זוכה געווען צו אלעס? בזמן שהן מתנות שמים ובאות בכח התורה, אויב די אלע זאכן קומט דורכן אייבערשטן און ס'קומט דורכן כח התורה, אבל אבער גבורתו ועושרו, דיין גבורה, דיין עשירות שבשר ודם, איין דקלום און נישט גארנישט! גארנישט נישט דא. אזוי זאגט ירמי' הנביא זאגט כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו ואל יתהלל עושר בעושרו, דער חכם זאל מיר נישט יעצט קומען איז מיין אקאונטענט מיין חכם, איך האב שוין געהאט אזאלעכע חכם זאגט ער, אזאלעכע חכמים האב איך שוין געהאט, אל יתהלל הגיבור בגבורתו, איך הער דו האסט מאסלס, איך קען דאס אויך איבערקומען זאגט דער אייבערשטער, ואל יתהלל עושר בעושרו, פירסט מיר אן עשירות, כ'הער אלע זאכן, כ'הער דער אייבערשטער קען איבערקומען א פרייוועט דזשעט, מ'קען אלע זאכן קען דער אייבערשטער איבערקומען, יאכטלעך מיט שיפלעך מיט הייזקעלעך, די אלע זאכן גייט ווייטער דורך, וואס דענק איר, בזהות ישהלאל המסלא השכלה וידעו אויס איר, דער אייבערשטער זאגט איין זאך, אז דו האסט מיך אין זין האבן, דו ווייסט אז אלעס קומט אראפ פון מיר, דאס איז די ריכטיגע זאך וואס איז דא, איז די אלע מתנות זאגט דער מדרש, בזמן שאינו בא מן הקדוש ברוך הוא גייט עס צום סוף זיך סטאפן. שני רבותיני, שני חכמים היו בעולם, ס'איז געווען צוויי קלוגערע מענטשן אויף דער וועלט, אחד מישראל ואחד מאומות העולם, אחיתופל איז געווען מישראל און בלעם מאומות העולם, שניהם נפדים מן העולם, ביידע זענען געגאנגען קאפוט, שני גיבורים עמדו בעולם, צוויי שטארקע חברה זענען געווען, אחד מישראל ואחד מאומות העולם, שמשון הגיבור איז געווען מישראל, גליות איז געווען מאומות העולם, שניהם נפדים מן העולם. וכן שני השירים, אזוי זאגט דער מדרש, עמדי בעולם, איך האט מי ישראל ואחד מאומות העולם, קורח מישראל והמן פון זיי מאומות העולם, שניהם נעבדי מן העולם, ולמה? זאגט דער מדרש פארוואס? שלא היו מתנוסים מן הקדוש ברוך הוא, זיי האבן פארשטאנען דאס קומט פון זיי אליינס כוחי ועוצם בידי, אלא די לשון המדרש איז חטפו אותה להם, זיי האבן עס געכאפט. זאגט דער מדרש וכן הייתה מועצה בבני גת ובני ראובן שהיו עשירים זיי זענען געווען רייך והיו להם מקנה גדול זיי האבן געהאט אסאך בהמות אסאך שעפעלעך וחבבי את ממונם זיי האבן ליב געהאט זייער געלט וישי להם חוץ מארץ ישראל זיי האבן זיך זעצט חוץ ארץ ישראל לפיכך גלו תחילה מכל השבטים זיי זענען די ערשטע געגאנגען אין גלות פון אלע שבטים. לכאורה איז דער מדרש איז א פליא'דיגער מדרש. דער מדרש וויל אונז זאגן וועלכע וועג דו זאלסט נעמען. ס'טייטש אם חוטפים אין לזה קיים, ווי קענסטו חוטף זיין, ווי קען מען כאפן חכמה, ווי קען מען כאפן כאפן עשירות, אדער באקומסטו עס פון אייבערשטן אדער באקומסטו עס נישט. זאגט ער וואס דען? והאריך די חידוש הרים ברענגט אז דער מדרש מיינט צו זאגן אזוי, אז ווען א מענטש איז צעבראכן בשפלות נפשו, און ער גלייבט אז וואס דער אייבערשטער גיבט אים איז פונעם אייבערשטן אליין, צי ס'איז עשירות אדער חכמה, און ער פילט באמת קומט מיר גארנישט, אלעס איז א מתנת חינם פונעם הייליגן באשעפער, דאס הייסט א מתנה מן השמים. פאר דעם האט א קיום די עשירות, די חכמה, די גבירה וואס דו באקומסט, דו גלייבסט אז באמת קומט מיר גארנישט, באמת קומט מיר גארנישט, ס'האט מיר א איד געוויזן א צעטל פון איינע פון די גרויסע עשירים בזמנינו, וואו זיי זיך מתפלל ביי אלקי נצור יעדן טאג, א איד האט מיר געוויזן א קאפי פון דעם צעטל, ס'איז אים אנגעקומען בדרך לא דרך, א גאנצע מעשה אזוי האט עס דערווישט, ס'איז אים אנגעקומען, ער האט געהאט גענומען געוואלט מאכן א מתנה פאר יענעם, האט ער גענומען זיין וואכנדיגע סידור, ער האט אים געזאגט אז ער גייט אים עס אריינלייגן אין לעדער. א לעדער שמעק, א לעדער לייג לייג לייג לעדער א קויל אפ א קיען לייג לייג ניץ די לעדער איך האב פארשטאנען ארלעדיגט א קאפאנעם האט ער געעפענט דארטן דעם דעם סידור כ'ווייס נישט האט געמעגט ס'האט נישט געטארט האט ער געעפענט געזען ביי לקיינו צוהר ליין א תפילה די תפילה וואס דער איד האט מתפלל צום אייבערשטן און זיין זיין רעכט איז רבונו של עולם וויט נישט פונקטליך די לשון לעדער כותב דעם רבונו של עולם דו קומסט מיר גארנישט איך בין פאר דיר זינדיג מלא פשעים עוונות וחטאים. ווען דו זאלסט מיר דארפן געבן, רבונו של עולם, וואס קומט מיר? וואלט נישט איך געהאט א זכות הקיום, נישט מיינע קינדער, קיינער נישט, איך וואלט געדארפט זיין בעניות, אזוי שרייבט ער, איך וואלט געדארפט זיין בעניות וביסורים כל ימי חייני. באשעפער, מיט דיינע חסדים גלויים, מיט דיין מתנת חינם, שענקסטו מיר יעדן טאג פריש, געלט, געזונט, פאר מיר און מיינע קינדער, בעט איך דער באשעפער זיי ווייטער חונן פאר מיר א מתנת חינם. א לשון! ס'איז א מורא'דיגע לשון, איך האב עס געטראפן דא אין די הייליגע ספרים, איך האב עס ממש געוואלט, ממש געוואלט צאמנעמען, פאר דער קידוש שבו, א מענטש קומט זיך מיט א גאווה, באשעפער דו מוזט מיר געבן, דו ווייסט וואס מעשר איך האב געגעבן? העי, דו ווייסט וואס צדקה איך טייל? סאו דו, יו גאטא גיוו מיר, דאס איז מיינס! איך האב געגעבן, איך געב! א מענטש א הרה ר, האט א גבירה, האט א חכמה, זאגט דער חידוש הרים אז דאס איז די נקודה, ווען א מענטש ווייסט ס'קומט מיר גארנישט, דער אייבערשטער געבט דאס א מתנת חינם, אבער די רגע דו טראכסט אז ס'קומט זיך דיר, איינמאל דו טראכסט אז ס'קומט זיך דיר האסטו אלעס פארלוירן, און באמת דארף מען דאס וויסן, און דער חובת הלבבות ברענגט אז א מענטש טראכט אז דער אייבערשטער געבט מיר אומזיסט אלע מתנות, קומט ער צו צו א געוואלדיגע רגש אז דער אייבערשטער לאזט אים נישט אפ קיין רגע, און אלעס נאר א מתנת חינם גייט דער בעל הייליגער באר מים חיים, דער הייליגער באר מים חיים ברענגט אין פרשת וישלח, זאגט ער שטייט אין פסוק ופני שבר גאון ופני כשלון גוי וריח, זאגט ער אז ס'איז א סימן הקדוש ברוך הוא כביכול רוצה להשפיל גוי וממלכו או אדם רשע, ווען א מענטש דער אייבערשטער וויל איינעם משפיל זיין געבט ער אים קודם א גרויסע גדילה, ער געבט אים א גרויסע עשירות, ער געבט אים א גרויסן זאך, ער ווערט א גרויסער מענטש, און ער הייבט אן טראכטן אז ס'איז כוחי ועוצם בידי, איך האב געמאכט די עשירות, איך האב די אלע זאכן געמאכט. זאגט ער נאכדעם וואס דער אייבערשטער איז די אלע זאכן געגעבן כאפט ער אזא ריק, ער געט אים אזא כאפ אז דער מענטש טראסקעט אראפ און ער הייבט טראכט ווי איז מיין חכמה, ווי איז מיין געלט, ווי איז מיין גאנצע כח וואס איך האב געהאט, דארטן פארלירט ער עס געהעריג. זאגט ער, זאגט דער הייליגער באר מים חיים, אז דער אייבערשטער געבט פאר א צדיק, ווען דער אייבערשטער געבט פאר א צדיק נעמט ער עס אנדערש, ווי די גמרא זאגט אין מסכת חולין אויפן פסוק לא מרווחם מכל העמים נשאתי גדילה לאברהם, דער אייבערשטער געבן א גדילה פאר אברהם, וואס האט אברהם אבינו געזאגט? ואנכי עופר ואיפר נשאתי גדילה למשה ואהרן, וואס האבן זיי געזאגט, אמרי ואנחנו עמו, ווייל ווער דער אייבערשטער געבט אים חכמה ער זאל פארשטיין אלע זאכן, אט טראכט ער ביי זיך, כ'האב נאך נישט יוצא געווען ידי כ', און ער טראכט איך באקום א מתנת חינם, און די הייליגע קדושת לוי זאגט עס אויך דארטן אין פרשת וישלח, זאגט די הייליגע שרייבער א מורא'דיגע לשון, כלו השירים כולם זאגט די הייליגע קדושת לוי. העמליים יגון ואנחה, זיי זענען פול מיט מוטשעניש מיט אלע זאכן, כאשר אנו רואים בעין, זאגט אונז זעמיר ווי חיש בעין חישו עין, זעמיר אונז אז די עשירים זענען מורא'דיג מורא ואין להם עולם הזה, זיי האבן נישט קיין עולם הזה. אמנם, אויסער מעשירים הוא עובדים את בוראם מתוך עושרם, יש להם תענוג מתוך אשרים, אויב דינסטו דעם אייבערשטן, דו גלייבסט דער רבונו של עולם, אלעס וואס איך, דו געסט מיר רבונו של עולם איז א מתנת חינם, עס איז נישט נאר עשירות, און א עושר באקומט עשירות, יעדער מענטש פאר זיך, דער אייבערשטער געבט דיר געזונט, דער אייבערשטער געבט דיר וואוילע קינדערלעך, דער אייבערשטער געבט דיר חוות הדעת, ער געבט דיר מנוחה, האט ער דיר נישט געגעבן קיין געלט, האט ער דיר נישט געגעבן דאס, אבער ער געבט דיר אזויפיל גוטע זאכן, געלויבט דעם באשעפער, האסט געקענט חתונה מאכן א קינד, האסט געקענט א שידוך טון מיט א קינד, געלויבט דעם הייליגן באשעפער, דאנק דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט דיר עס געגעבן א חסד חינם. דער מדרש רבה, דער מדרש רבה ברענגט, כ'מיין ס'אין פרשת ואתחנן, זאגט דער מדרש אזוי, דער לשון, אמר משה בפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, כשאתה רואה, כשאתה רואה בניך בצער, ווען דו זעסט דיינע קינדערלעך זענען בצער, ואין מי שיבקש עליהם רחמים, דו ווייסט נישט ווער ס'זאל בעטן רחמים, ס'איז נישטא ווער ס'זאל בעטן רחמים פאר זיי, מיד ענה אותם, איך בעט דיר באשעפער ענטפער זיי. אמר הקדוש ברוך הוא משה חייך איך זאג דיר צו בכל שעה שקרא אותי יעדע צייט וואס זיי אידן עלן מיך רופן אענה אותם וועל איך זיי ענטפערן די קציצה שטייט אין פסוק כהשם אלקיני בכל קראיני אליך זאגט די חידוש הרים אויך דארט אין פרשת חנון וואס איז פשט אין די מדרש זאגט ער אז משה רבינו האט פועל געווען מיט די תפילות פאר אונזערע דורות, אז דער אייבערשטער העט זיין גרייט צו געבן א מתנת חינם טאמער איך פארשטיי, ס'קומט זיך מיר גארנישט, דער אייבערשטער איז מיר גארנישט שולדיג, כ'בעט דיך רבונו של עולם געב מיר א בלויזן מתנת חינם, וועט דער אייבערשטער העלפן דיר עס האבן פון אלע ברייטקייט וואס דו קענסט זיין, און די נקודה ברענגט רבי אהרן קארלינער אין חנוכה זאגט ער דארטן, ווען א מענטש בעט פונעם אייבערשטן מיסירים, חס ושלום, א מענטש איז אין שפיטאל און ער וויינט זיך אויס צום אייבערשטן, אדער ער איז עניית, ער האט נישט קיין, ער האט נישט גארנישט, מען האקט אים אפ די לעקטער, ער וויינט צום אייבערשטן, וידעי בעצמו שאין בידו כלום, מען האט נישט גארנישט, נאר ער בעט פון אייבערשטן א מתנת חינם, ווי דוד המלך זאגט, ה' יחיד ואני אני, העלפט אים דער אייבערשטער צו, דאס איז בכל קריני, דאס איז בכל קריני אילוף.